דער רבינו יונה הייבט אן זיין ספר מיט א אינטערעסאנטע משל, ס'איז געוועזן אמאל א באנדע רויבער, א באנדע באנדיטן באגנב'ט דעם גאנצן געגנט, מ'האט פרובירט זיי צו כאפן, ס'איז נישט געגאנגען, ויהי היום דער גאנצע באנדע האט זיך גענומען צום ווייסע אוצר פונעם קעניג'ס פאלאץ, מ'האט אויפגעבראכן, און מ'האט באראבעוועטיגט אט די אוצרות, אבער דא האבן זיי געהאט זייער דורכפאל, זיי קומען ארויס אינדרויסן און ס'ווארט זיי אפ א גאנצע גרופע סאלדאטן, מ'קייטלט די גאנצע עולם, מ'טראגט זיי אריין אין תפיסה, קיין בטלנים זענען זיי נישט. זיי הייבן אן די עבודה אונטערן בעט, מען הייבט אן צו גראבן א טיפע גרוב, און מען גייט מאכן פלייט און מען גייט אנטלויפן, מען גראבט און מען גראבט א טיפן גרוב א טיפע הייל, און איין אינדערפרי דער שומר קומט אריין מיט די עסן, ליידיגע צעל קיינער נישט דא, ס'איז ליידיג. ס'ווערט אים שווארץ פאר די אויגן, אין ווינקל זעהט ער זיצט איינער פון די חברה דארט, אין די רע אזוי אויפן פלאר, כאילו לא היה, ער כאפט אים אן, ער פרעגט אים וואס גייט דא פאר, ווייזט אים יענער אויפן לאך, די לאך איז א טיפן לאך, פרוביר דארטן צו גיין, דאס פירט אריין אין וואלד, ס'איז דערנאך מיט די חברה, מ'הייבט אויף דעם באנדיט, מ'טראגט אים צום קעניג, דער קעניג געבט אים א קוק אן, און ער נעמט זיך אויף אים מאכן אויסטערלישע קולות, דו נאר וואס דו ביסט, די לאך איז געווען פאר דיר אפן, יעדער איז אנטלאפן, וואס ביסטו דא געבליבן ווי א נאר איינער אינעווענדיג? וואס ביסטו נישט אנטלאפן? זאגט אונז דער רבינו יונה, דער זעלבע זאך, ס'קומט אזא זמן וואס דער רבונו של עולם עפנט אויף דעם טיר און מען דארף תשובה טון, און דו טוסט נישט תשובה, דו האסט נישט קיין חרטה, דו טוישט נישט דיינע מעשים, כפלן לא יעווינו' און מ'טוט אים נאך כופל זיין די עונש, איך האב קיינמאל נישט פארשטאנען די משל, אין מיינע אויגן אזא מענטש זעט מיר אויס ווי די גרעסטע צדיק, די גאנצע חברה טוהן דא א געוואלדיגע קריים, זיי גראבן א גריב און זיי אנטלויפן, ער איז דאך גאר דער וואוילער, וואס פשט אז דער קעניג האט זיך גאר גענומען אויף אים און ער גייט אים גאר מעניש זיין אויכעט, איך מיין די ביאור אין דעם רבינו יונה קען מען דערהערן א מורא'דיגע נקודה. דער מלך האט דא אנערקענט וואס איז די סיבה וואס דער באנדיט האט נישט נאכגעטאנצן זיינע אלע חברים און מיטגעלאפן, איין סיבה קען מען זאגן דערביי, ער איז אריינגעפאלן אין א מצב פון יאוש, ער האט אויפגעגעבן, און ווי מען זאגט ס'איז וואס ס'איז, לאמיך אפ, איך האב שוין נישט קיין כח, איך בין שוין עניוועי א דורכפאל. דאס איז דער גרעסטער חטא ווען ס'קומט צו די טעג, ווען א מענטש גייט אין גאס און ער טראכט ביי זיך, ס'איז די נושא פון מלחמת היצר און דעם ענין פון שמירת עיניים, דאס איז א דורכפאל ביי מיר, כ'בין שוין אזויפיל דורכגעפאלן, כ'בין שוין עניוועי דערנאך, דאס איז נישט מיין עסק, דאס איז נישט מיין ליין, דא ליגט דעם טעות, פונקט פארקערט, יעדן איינציגסטן מלחמה, יעדע מאל דו פארמאכסט דיין אויג, האסט נישט קיין השגה ווי לעכטיג דו ביסט משפיע אויף זיך,